מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, און דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.
א גוטן אווענט איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין דאס רעדט צון אייך מאיר דוד און מיר זענען דא דירעקט לעבעדיג אין סטודיא אין באסטען זעקס איינס זיבן דריי פֿינף נול נײַן נײַן דרײַ איינס די רעד סאקס שפילן נאך נישט מיר וועלן אייך אוודאי אונטערהעלפן מיטן חשבון בעת מ'שפילט. אבער מיט מיר אין סטודיא זענען צוויי זייער לכבוד'דיגע געסט, לאה און שלום. זייט באגריסט. א גוטן אווענט סליחה. א גוטן אווענט ליבע צוהערער. שלום בענפעלד און לאה שפרה לעוויט. מיר וועלן הערן פון זיי אפאר זעהר הויך קולטורעלע אינטערעסאנטע באריכטן, לאה וועגן דעם חשוב'ן שרייבער מרדכי שטריגלער, יא? יא.
און שלום וועגן מעדעם ביבליאטעק. יא.
איך וועל אפשר זאגן אביסל וועגן. מרדכי שטרעגלער אויך.
אבער איצט האב איך פאר אייך א טייערען אינטערוויו וואס איך האב עס אפגעלייגט און אפגעלייגט ביז נאך די יום טובים, דאס האב איך רעקארדירט שפעט אין זומער ביי דער אידיש וואך מיט שלום בערגער וואס איז א זייער טאלאנטירטער מענטש, ער איז א דאקטאר און ער איז אויך אריינגעטון אין פאליטיק, ער איז אן איבערזעצער פון ביכער פון אידיש אויף ענגליש און פארקערט פון ענגליש אויף אידיש, און ער איז זייער א פיינער דיכטער, און ער האט נארוואס ארויסגעגעבן זיין לעצטן באנד לידער, און איר וועט יעצט הערן מיין אינטערוויו מיט אים, און ער וועט אוודאי פארלייענען פון זיין בוך לידער וואס איז סיי אויף אידיש סיי אויף העברעיש. האט הנאה. א גוטן אווענט, מיר זענען דא ביי דער אידישוואך ק פ ק ניו יארק צוויי טויזנט אַכצן, שלום בערגער שלום עליכם. עליכם שלום.
וואס הערט זיך?
א דאנק, זייער גוט, איך בין צופרידן דא צו זיין. איך אויך.
איך וויל וויל דיך באגריסן מיט דיין נייעם בוך לידער. א גרויסן דאנק.
ערקלערט פאר אונזער עולם וואס דאס איז, דער נאמען און אלץ דינג, און דערנאך וועל איך דיך בעטן פארצולייענען אפאר פון דיינע נייע לידער. דאס נייע ביכל הייסט ווי לעבט זיך דארטן, לידער און פראזע באשרייבונגען, און דאס האב איך אליין ארויסגעגעבן היי יאר אין צוויי טויזנט אַכצן, און דאס באשטייט פון דריי טיפן לידער, די ערשטע אפטייל איז לירישע לידער, דאס הייסט קורצע לידער וועגן פארשידענע טעמעס, אזעלכע לידער וואס דו וואלסט געווענליך געפונען אין א לידער בוך, די צווייטע טייל איז א גרעסערע טייל וואס איז וואס איך רוף לידער פון די טעג פון דער וואך און דאס באשטייט פון קורצע באשרייבונגען, מיניאטורן, וואס זענען אלע מיטן טיטל פון איינע פון די טעג פון דער וואך, און די דריטע טייל זענען אייגענע לידער אויף העברעיש וואס איז די ערשטע מאל וואס איך גיב ארויס לידער אויף העברעיש און דאס אלץ איז אין איין בוך צוזאמען און עס איז דאכט זיך אז ערשטע מאל וואס איך גיב ארויס א בוך פאעזיע אן איבערזעצונגען, ס'איז נישט צוויי שפראכיג, נישטא קיין ענגליש, נישטא קיין איבערזעצונגען, סתם אייגענע לידער, און דער אנדערע אייגענע קנעטש צו דעם בוך איז דאס האב איך ארויסגעגעבן אין צוויי נוסחאות מיט דער הילף פון יענקל סאלאנט וואס האט געבראכן די זייטן און געווען די דיזיינער פונעם בוך, האב איך ארויסגעגעבן דאס אין א ייווא אויסלייג ווערסיע און א היימישע אויסלייג ווערסיע ווייל. איך האב צאל ליינערס פון די חסידישע קהילה וואס זיי איז מער באקוועם צו ליינען אזא בוך און בכלל אויף אידיש אויף זייער היימישן אויסלייג האב איך ארויסגעגעבן אזא צוויי ווערסיעס. און וויאזוי קען מען דאס קויפן? דאס קען מען גרינג קויפן אויף עמעזאן דאט קאם אז מען קלאפט אריין די ווערטער אויף לאטיינישע אויסגעס ווי לעבט זיך דארטן. מען קען אויך דאס קויפן דורך נוצן די די וועב אדרעס ביטלי, bit.ly, סלעש burgerpoetry, bergerpoetry, קען מען גרינג צוקומען צו דעם.
זייער גוט, איז דא, דו האסט אויסגעקליבן מסתמא אפאר לידער, איז לאמיר טאקע הערן. יא,
איך וועל ליינען. איין פון די לירישע לידער, דאס איז פון די מער קאנווענציאנעלע לידער, און דאס איז א ליד וואס דאס האב איך געשריבן עטליכע יאר צוריק, איידער עס האבן זיך געביטן די פאליטישע אומשטענדן אין אמעריקע אין צוויי טויזנט זיבעצן, זעכצן און זיבעצן האב איך אנגעשריבן אזא ליד. ווי לעבט זיך דארטן? צווישן מיטאסן בליען טעות'ן, גרייזן אויף רייזעס, אינמיטן סודות פון אמת,

דו האסט געוואונען תוקף מיט געפיל, דו קענסט שוין שפירן אויף דיינע געדערעם די האנט פון נישט ווערן, די באמבע ראמט דיך אויס, דער ראקעט פאטערט דיך אוועק, א מעבין שוין אויף דיין אייגענעם עק, און דער סוף פון א בינטל שטרוי געפאקטע חלומות, נו ווי לעבט זיך דארטן אין די דעוועלאפמענטס פון טויט? דאס איז פארשטייט זיך אליין אזא פאליטישע ליד, אבער דאס האב איך געפרואווט, און מיט דעם האב איך געפרואווט איבערגעבן נישט די אינהאלט פון די פאליטישע געדאנקען, נאר דאס געפיל פון לעבן אין א וועלט וואו מען איז אזוי אלקעריש און אפגעשליסן, מען האט נישט וואו זיך אנצושפארן. די צווייטע ליד איז א קורצע ליד צווישן די פאעטישע באשרייבונגען פון די טעג פון דער וואך, די טאג איין טאג אויס רעאליטעט פון לעבן, און דאס ליד הייסט דאנערשטאג, אזוי ווי איך האב געזאגט יעדער לידל, יעדער מיניאטור אינמיטן הייסט נאך א טאג פון דער וואך, דאנערשטאג, נאך די יום טובים, די וועלט בלייבט ביים אלטן, די בלעטער שרייבן די זעלבע ווערטער וואס ווערן פון קיינעם נישט ארויסגעגעבן צווישן הארטע טובלען,

כ'לערנען דאס דריטע וואך כ'לערנען א לענגערע פון די מיני טורים וואס איז באטיטלט שבת וואס האט צוטאן מיט אוודאי מיטן טאג שבת. שבת איז א טאג פון מורא, שטיין פנים אל פנים מיט דער אייגענער נישטיגקייט, ווי דער אלטער וויץ, נישט מ'איז אפילו ווערד צו זאגן אז מ'איז א גארנישט, דורות האבן זיך אזוי געוויצלט און אט בין איך! מיט דעם בינטל דערגרייכונגען, דעם בערגל אויפטוען, א זשומעניש פון א משה רבינו'ס קהילה, די קינדער'ס ליבשאפט, זיכער גרויס ווי א פלאנעט, דער פרוי'ס חברותא, דאס אלץ אפשר'ע דערלעזונג, מען פארלירט זיך אין מוסף, מען שפרינגט קדוש און דערמאנט זיך אין דער אייביגקייט, מען פילט זיך בעסער, בעסער פילן זיך, שוין איינמאל א קנאפער דערגרייך, אפילו שבלונען קלינגען ניי. אויב די אינערליכע אויערן בלייבן אזוי לאנג פארשטאפט, די ארגאנען ווערן פיל מאל ארומגעטאפט פון דאקטוירים, די עמאציעס ווערן צעגלידערט פון די טעראפעפטן, נאר די צייט געשיכטע, די רגעס און טעג, די יאהרן און סעזאנען גראווירן זיך שטילערהייט איין אין די טיפסטע קעמערלעך און זענען נישט ארויסצודלובן. א תפילה איז נישט קיין מיקראסקאופ נאר א שפיגל, א לחיים איז א פייל, פעיסבוק איז א פאטשעלע אויף די אויגן.

און אזעלכע מער אבסטראקטע געדאנקען וועגן דעם אינהאלט פון אזא לעבן, אזוי ווי אנדערע גרעסערע שרייבערס ווי ווירדזשיניע וואלף האבן געוואלט שרייבן אדער געפרואווט שרייבן וועגן די סטראם פון באוואוסטזיין, דאס הייסט די קולמינאציע פון לעבן טאג טעגליך אין וועלטן, אדורך מאכן די זעלבע אקציעס טאג איין טאג אויס, מיט די העכערע באוואוסטזיין וועגן די פארגעה'קייט פון אזעלכע. איבערגעחזר'טע אקציעס, אזא מין קאמבינאציע פרוביר איך איבערגעבן אין די לידער, איז מען וועט אנטרעפן אויף טאג טעגליכע איינדרוקן און באמערקונגען, מען וועט אויך אנטרעפן אויף אבסטראקטערע געדאנקען, און האפנליך איז דער ליינער אדער די ליינערין וואס וואלט געווען גרייט דאס צו ליינען גרייט אויף אזא קאמבינאציע.
צו די היינטיגע פאליטישע לאגע האט אן השפעה אויף דיין פאעזיע מיין איך דאס איז קלאר אז יא. זיכער זיכער הונדערט פראצענט. און אמאל איז, איך מיין אז איך רעד פאר אסאך פאעטן וואס וואס פילן זיך אז דאס ליינען פאעזיע און דאס האבן צו טון מיט פאעזיע איז איז אזא מין מקום מקלט, אזא מין ארט וואו מען קען זיך אנטלויפן פון די פאליטישע נייעס, מען קען אין די זעלבע צייט אנטלויפן פון די פונקטליכקייטן פון די נייעס, דאס הייסט די פרטים פון וואס איז געשען נעכטן אדער אויערנעכטן, און אויך זיך אנגאזשירן מיט די נייעס, אויך זיך ספראווען מיט די נייעס, אימפראווען צו נוצן א שאבלאן, שאפן א שענערע און בעסערע וועלט, ווי אן אפרוף אויף די נייעס, איז דאס איז דאס איז יו נאו, אויב מען האלט אז די קונסט איז א שפיגל וואס מען האלט אנטקעגן דעם לעבן, אדער א האמער, צו צעשמעטערן די בייזע כוחות פון לעבן, אדער עפעס אן אנדערע מין סכמה צו בוי מאטעריאל, איז עס זיכער אן אפרוף, און דאס איז אזא מין מעכטיגע מכשיר וואס מען האט ווי א פאעט. צו מיינסטו אז די היינטיגע לאגע וואס איז מסתמא דיר נישט אינגאנצן צום הארצן איז בעסער פאר דיין שאף פון לידער צו ערגער אין פארגלייך מיט למשל אונטער אבאמא'ס
פירן אונזער מיט אונזער לאנד?
דאס איז א שווערע פראגע. עס ווענדט זיך אין וואס עבארט וואס מ מיט וואס עס ווענדט זיך אין דעם וואס מ'מיינט מיט בעסער און ערגער. דאס הייסט, ווען איך זאל צוריקקוקען אויף די לידער וואס איך האב געשריבן בשעת אובאמא'ס קאדענצען און פארגלייכען זיי מיט די היינטיגע, ווייס איך באמת נישט וואס איך וואלט געזאגט. און מען וואלט געקענט זאגן אז יא, קען זיין אז איך שרייב מער אינטענסיווערע און מער ליידנשאפטליכערע לידער היינט צו טאג, אבער די קאנטעקסט פון טראכטן צי זיינע לידער זענען בעסער אדער ערגער איז אזוי נישטיג און טריוויאל אין פארגלייך מיט די גאנצע וועלט, איז אזוי ווי. אזוי ווי פרעגן אזוי ווי לויטן אלטן וויץ, יא? חוץ דעם ווי איז געווען די פיעסע מיסיס לינקאן? אינטערעסאנט.
איצטער אפאר שפראך פראגעס. קודם וועגן בייטן דעם נוסח פאר היימישע, אזוי ווי דו זאגסט, איז עס נאר אויסלייג צו אביסל אנדערע זאכן אויך? איך האב מערסטנס געביטן די אויסלייג נאר עס קען זיין אין אפאר ערטער דא און דארטן האב איך געביטן די ווערטער אבער בדרך כלל נישט ווייל איך רעד נישט ווי א אנאליטיקער פון די חסידישע סביבה אדער ווי א חרדישע איד אבער איך רעד ווי א שרייבער וואס האט ליב צו באקומען וואס מער ליינערס. און ווען איך זע פון א חרדישע איד אדער א חסיד די טענה אז ער פארשטייט אדער זי פארשטייט נישט דאס אדער יענץ ווארט, איז מיין ענטפער נישט צו בייטן מיין ווארט, מיין ענטפער איז גיי זוך א ווערטערבוך, יא און איך פארשטיי אז זיי זענען צוויי אנדערע פלאנעטן און חסידים זענען ניין און ניינציג פראצענט פון די היינטיגע אידיש רעדנדיגע און שרייבנדיגע און לערנענדיגע און דאס פארשטיי איך אבער צוריקגערעדט, איז נישט אומלעגליך אויסצוזוכן וואס די דעם באטייט פון א ווארט, און מ צ כדי צו ליינען פאעזיע דארף מען זיין אביסל אן אקטיווע ליינער, אזוי ווי מען זאגט וועגן, אזוי ווי מען האט געזאגט אין די בארימטע ליד וועגן מדינת ישראל, ד די פאעזיע ווערט נישט דערלאנגט דעם לייענער אויף א זילבערנע טאץ, איז מען דארף אמאל אליין אויסזוכן דעם טייטש. איז אויך וועגן העברעיש, קענסט אביסל זאגן וועגן דיין זיך אויסלערנען העברעיש און וואלסטו געווען א בעל און פארצולערנען אן העברעיש ליד? זיכער, איך בין אויפגעוואקסן אין א ציוניסטישע שטוב, און כאטש פאליטיש בין איך אנדערש ווי מיינע עלטערן, בין איך נאכאלץ א גרויסע שטיצער און ליבהאבער פון העברעיש און העברעישע קולטור אין ישראל און אין אנדערע ערטער, און דאס איז איינע פון די שפאנענדיגסטע און באגייסטערנדיגסטע וויכטיגסטע זאכן וועגן ישראל אז עס איז אן ארט וואו די העברעישע שפראך לעבט און מען שאפט און מיין טאטע פלעגט שרייבן העברעישע לידער אין אוניווערסיטעט איז איך בין אויפגעהאדעוועט געווארן מיט א טיפע ליבשאפט צו דעם איז און איך האב זיך געטעקסט צוריק מיט עטליכע יאר. מיט א פריינד אויף פעיסבוק וואס ער פארשט אויס די פיוט, דאס הייסט די מיטל-עלטערליכע רעליגיעזע העברעישע פאעזיע, און ער האט מיר געפרעגט פארוואס שרייבסטו נישט קיין פאעזיע אויף העברעיש, און איך האב זיך געפרעגט פארוואס נישט? דאס איז א גוטע פראגע, און איך האב געהאט עפעס א קאמפלעקס אזוי ווי איך בין נישט קיין געבוירענע העברעיש רעדער און איך רעד נישט העברעיש טאג טעגליך האב איך געמיינט אז איך בין נישט ווערד, ס'איז נישט כדאי אבער. דאס איז נישט א פאעטישע געדאנק, דאס איז א לינגוויסטישע געדאנק, איז האב איך גענומען און געשריבן, איז איך וועל ליינען איין קורצע ליד. וואס איז אנע טיטל. וואס איז פון ס'איז פון א ציקל לידער וועגן באלטימאר. אני יוצא בתוך העיר

פורח הרעיון ודי. איז נאכאמאל, מיר באגריסן דיך צום ארויסקום פונעם בוך, לייענער זאלן נישט גייען נאר לויפן צו כאפן דאס בוך, ווי לעבט זיך דארטן פון שלום בערגער. א גרויסן דאנק פארן שטיצן כסדר מיינע ווערק און אויסדרוקן אינטערעס אין פאעטישע שאפונגען, ס'איז א זאך וואס מ'מוז באזונדער א שיין צוטאג אפשאצן אויף די גערישע גאס. א גרויסן דאנק. יא, מיין פארגענדינג.
א שענעם דאנק און דיר נאכאמאל יישר כח. גוט, איך באדאנק נאכאמאל שלום בערגער פאר זיין פאעזיען אינטערוויו. און איצט זענען מיר צוריק אין סטודיאו מיט שלום בענפעלד און לאה שפורער לעוויט. און שלום, איך גיב.

בוך שמוגלערס אין ווילנער געטא. די רעצענזיע זיינע איז וועגן א ניי בוך וואס איז ארויס אין ישראל, די רעדאקטארס זענען יחיאל שיינטוך און מרים טרין, וואס איז יצחק ניבורסקי פון זיין משפחה. דאס בוך איז א בריוון אויסטויש צווישן מרדכי שטריגלער און ה' לייוויק. מרדכי שטריגלער, ווער לייוויק איז ווייסן אלע, אבער נישט אלע ווייסן ווער ס'איז געווען מרדכי שטריגלער, גאר א וויכטיגע פיגור אין דער אידישער זשורנאליסטיק אין די

און א באקאנטע פנים אין אלע אידישע קולטורעלע אקטיוויטעטן, היינט אפשר אביסל פארגעסן, זיינע ער איז געווען א לעבן געבליבענער פון חורבן און געשריבן אסאך וועגן דעם חורבן אין די פאבריקן פון טויט און מיר וועלן הערן וועגן דעם אביסל שפעטער, אבער ער איז נישט אזוי גוט באקאנט ווי די אנדערע שרייבער פון דער חורבן עפאכע און בכלל

פון זייער אומקום. שטרוגל איז שפעטער אוועק קיין פאריז און די מערסטע בריוו זענען אין דער זאמלונג, עס וועט זיין שפעטער נאך בריוו אבער זיי ענדיגן זיך אין נײַנצן צוויי און פֿופֿציק ווען ער איז געווען אין פאריז און טראכט צי זאל ער עולה זיין.

לייוויק האט געוואוינט. נאך וועגן מרדכי שטריגלען וועט אונז דערציילן לאה.
יא, איך האב צופעליג געהערט פון וועגן מרדכי שטריגלער פון מיינעם א סטודענט, און אויב דו הערסט דיך צו טשארלי, און ער הייסט טשארלי שטריגלער, וועסטו האבן הנאה צ אז צו וויסן אז דוד פישמאן האט געשריבן וועגן די בריוו וואס אייער קוזין די מרדכי'ס ריטלער האט זיך געשריבן מיט לעוויקן. יא און סטריגלער איז געווען איינע פון די ערשטע וואס האבן גענומען שרייבן וועגן דעם חורבן און אלעס וואס ער איז דורך געגאנגען, ער איז געגאנגען פון כ'מיין א צוועלף קאנצענטראציע לאגערן, אין מיידאנעק און בוכענוואלד און.

יא, ס'איז ער אליין, ער האט אסאך פאעזיע אויך געשריבען און אסאך באנד פון פאעזיע, און ער האט געשריבען איין שטיקעל פאעזיע ווען ער האט געמוזט אוועק גיין, ער איז אוועק פון אהיים מיט זיבען שוועסטער, און געשריבען האט ער, אין שטוב די נויט איז שוין שטארק,

יא. צ א שטיקל א גאון איז א גאון איז ער געווען און צו זעכצן יאר האט ער באקומען סמיכה פון אויף רבנות אבער פון רבנות האט ער נישט געטראכט ער ס'האט זיך אים אנגעהויבען שרייבען און און ער האט נישט געוואלט אפילו צוריק גיין קיין זאמוש, ער האט געוואלט זיין אין ווארשע, ווי ער האט געשריבען א שטאט, ווארשע, א שטאט מיט קלוגע דיכטער דענקער און דער סאמע עיקר ביבליאטעקען, און איבער אלעס איבער אלעס דער נייער קלאנג פון פריש פרישען אידיש.

און ער האט אוועקגעשטעלט יענע וועלט, אבער זיין מאראלישע געפילען און זיין מאראליש באוואוסנקייט האט ער געהאלטן מיט זיך אלעמאל, און נאך דער מלחמה נאך דאס אלס דאס איבערלעבען האט ער זיך געהאלטן א. אז א מאראלישע פירער אביסל און ווען ער איז אנגעקומען אין פאריז האט זיך מיט אים געטראפן שמערקע קאטשאגינסקי און שמערקע האט שמערקע האט זיך פאר אים געבעטן קום ארויס מאטל האט מאטל האט ער אים גערופן און קום ארויס רו זיך אפ אביסל וואס שרייבסטו אלעמאל האט האט מאטל געזאגט ניין איך דארף אלעמאל פאר איך דארף נאר פארענדיגען. און איך לייען פון עם א רעדע וואס שמערקע קאטשיגינסקי האט געהאלטען אין ארגענטינא אין איין און פֿופֿציק ווען מהאט אויסגעטיילט מרדכי סטריגלערען די האפנער פרעמיע ס'הייסט

און אים בעטן צו גיין שפאצירן, און ער האט קיינמאל נישט ער האט זיך קיינמאל נישט פארגינען צו אוועקצולייגן די ארבעט, ער האט אלעמאל געזאגט איך דארף נאר פארענדיגן, אבער עס האט זיך קיינמאל נישט פארענדיגט, און איין בוך האט צוגעפירט צו נאך א בוך, און ער האט אויסגעגעבן פון אלע זייטן, פובליקירט ביכער, ראמאנען, ער איז צום מיינסטן באקאנט פאר זיינע ביכער וועגן דעם חורבן, איינער הייסט אין די פאבריק, אין די פאבריקן פון טויט און אן אנדערע גורלות, און זייער צום מיינסטן באקאנט מיין איך איז א זעקס באנד סעריע וואס ס'הייסט די אויסגעברענטע ליכט. און ווען שמערקע רעדט רופט ער אים אן דער דיכטער פון די אויסגעברענטע ליכט, אבער ביי אים האט זיך קיינמאל נישט אויסגעברענט די ליכט, ער האט געהאט אלעמאל כח צו שרייבען און שרייבען. איך וויל נאר פארענדיגען אביסל אז וואס שמערקע, ליינען פון שמערקע קאטשערגינסקי וואס ער האט געזאגט וועגען וועגען סטריגעלען, איך הייב אן, ער זאגט

און אקעי וועל איך זאגען אז ווען מ'האט אים אויסגעטיילט די פרעמיע האט שמערקע געזאגט איך בין זיכער אז ווען די זשורי וואלט באשטאנען ניט פון פֿינף שרייבערס נאר פון צען מאל אזויפיל וואלט אויך דער רוזולטאט געווען אזא שטימיגער. די פרעמיע וועט זיכער צוגעבן שטריגלערין מוט צו ווייטערדיגער שעפערישקייט. דאס איז דאך דער ווילן פון די פרעמיע פאנדעטארס און פון קולטור קאנגרעס. ווילט זיך פארענדיגן די שורות.

די תפילה איז ווער ניט מיד, ווער ניט מיד. און אזוי איז טאקע געווען.
א דאנק, א דאנק, א גרויסן דאנק, יישר כח, לאה און שלום, ליבע צוהערער, ווארט ביי אייערע ראדיאס, לויפט נישט אוועק, מיר האבן נאך א האלבע שעה פון אינטערעסאנטן אינהאלט, נאך אפאר אנאנסן, וויכטיגע.

אויספירונג פון חזן אברהם ברון פון פאלקוועיס רעקארדס סאנגס אוו דע געטאו סאנג ביי קענטאר אברהם ברון. זייער שיין לויט מיין מיינונג. און. אליעזר גרינבלאט איז געווען וואודי גאטרי'ס שוויגער. איך זאג וואודי גאטרי איז געווען אליזא גרינבלאט'ס איידעם. אפשר בין איך דער איינציגער. איין וויכטיגער אנאנס האט יעצט לאה. לאה איז זייער זייער גוט. יא.
איך וויל נאר זאגן אז די קומענדיגע וואך, ס'הייסט נאוועמבער דעם ערשטן, וועט דער ארבעטער רינג און די אידיש ליגע און דער פארווערטס צוזאמען פארבעטן דעם עולם צו אויף א לעקציע אויף אידיש מיט דאקטער בער באריס קאטלערמאן, און די לעקציע וועט הייסן דאס זיין א אידישער שרייבער אין סאוועטן פארבאנד נאכן האבן דער נסתר'ס גורל, און ס'שטייט אזוי געשריבן די אנאנס מיט א יאר צוריק אין.

אין מאנהעטן, און ס'איז צען דאלער אריינטריט, און אומזיסט פאר מיטגלידער פון דער אידיש ליג און ארבעטער רינג, און איך וועל געבן א טעלעפאן נומער דא אז איר ווילט אנקלינגען אין אידיש ליג צו באקומען מער אינפארמאציע, אין אידיש ליג איז צוויי איינס צוויי אַכט אַכט נײַן.

אין ניו יארק און אין אנדערע טיילן פון די פאראייניגטע שטאטן, אבער איך וויל רעדן דווקא וועגן דער אידישער קולטור וואס בליט אין פאריז. און אפאר טעג צוריק איז אויפן אנליין אידישן פארווערטס געווען אן ארטיקל וועגן א מיני פעסטיוואל פון אידישן טעאטער

אקטיוו אויף אסאך געביטן, למשל זיי גיבן איצט ארויס, און זיי האבן אזוי צו זאגן אן אייגענעם פארלאג, צוויי שפראכיגע קעשענע ביכלעך, דאס הייסט אויף אידיש און פראנצייזיש, און אט זענען עטליכע ביישפילן פון וואס זיי האבן ארויסגעגעבן, יוסל בירשטיין, א מאנטל פון א פרינץ.

אויף אן אינזל אין גריכנלאנד אין דעצעמבער, ס'איז שוין צו שפעט זיך צו פארשרייבן ווייל אלע פלעצער זענען אויספארקויפט גלייך מ'האט עס געכאפט, מ'האט עס א שאד מ'האט עס צוכאפט אין מצה וואסער, נו דאס איז אין דעצעמבער אבער א גאנץ יאר קומען פאר ביי זיי, וואו זאל איך אנהייבן? קלאסן?

וואס קומען פאר אפט א גאנצן טאג, וועגן אידישע שרייבער און וועגן דער אידישער ליטעראטור בכלל. איך קען נישט רעדן, איך האב נישט דעם געדולד און די צייט צו רעדן וועגן זייערע אקטיוויטעטן דאס גאנצע יאר, אבער אט למשל איז וואס עס קומט פאר דעם חודש, דאס הייסט אקטאבער. עס איז שוין כמעט אויס אבער נאך נישט אינגאנצן, פון דעם זעקס און צוואנציגסטן ביזן אכט און צוואנציגסטן אקטאבער וועט זיין אן אינטענסיווער סעמינאר וועגן, הערט זיך צו, וועגן די פאלשע משיחים, פאלשע משיחים, אין דער אידישער ליטעראטור. דאס איז א נישט קיין געווענליכע טעמע אבער א וויכטיגע טעמע. אט איז ערשט ארויס אן ענגלישע איבערזעצונג פון משה נאדער'ס משיח אין אמעריקע, וואס איז פארשטייט זיך ווייל משה נאדער איז געווען א הומאריסט איז א מין סארקאסטישע באשרייבונג פון ביזנעס אין אמעריקע, אבער.

און שבת דעם זיבעצטן צוויי איין אקטערס שלום עליכם'ס מיסטער בוים אין קלאזעט, איך מוז דאס גיין זעהן ווייל מיסטער בוים אין קלאזעט איז שלום עליכם'ס סאטירישע

דאס אידישע קול וואס איר הערט זיך צו צו דעם איצט. א שענעם דאנק, א יישר כח. איך האב נאך, איך האב פראגעס וואס איך וויל שטעלען. זאלען מיר הערען א ליד איידער מיר קומען צו דעם? קענען מיר הערן א ליד איידער מיר קומען צו מיינע פראגעס? יא, מיר קענען אלעמאל גוט צו הערן א ליד. איך האב נאך א ליד פון פון דעם חזן וואס איז שוין אויף יענער וועלט, חזן אברהם ברון, דאס הייסט פעטער איצי, פון מיט ווערטער פון משה קובאק. פעטער איצי

א דאנק. נאכאמאל שלום, איך וויל הערן וועגן א פאלשע משיח און דאס איז א טעמע פאר זיך, אבער אויף איין פוס קענט איר אונז אביסל מער געוואויר מאכן וועגן דעם?
נו. קיין פאלשע משיחים האבן אין דער אידישער געשיכטע נישט געפעלט, מען קען אפילו זאגן אז פון דעם אידישן קוק-ווינקל איז יעזוס קריסט געווען א פאלשער משיח, נישט דער אמת'ער משיח. אבער, און פארשטייט זיך, מען האט אין דער אידישער ליטעראטור למשל שלום אש אסאך געשריבן וועגן יעזוס'ן, אבער שלום אש האט נישט געשריבן וועגן אים ווי א פאלשער משיח, פארקערט ער האט אים געהאלטן פאר א פרומען איד, אבער די צוויי באקאנטסטע פאלשע משיחים שבתי צבי אין זיבעצנטן יארהונדערט און יעקב פראנק אין אכצנטן יארהונדערט האבן געמאכט א געוואלדיגן רושם אין דער אידישער וועלט. למשל אז מען ליינט איינע פון די עלטסטע אידישע ווערק, די מעמוארן פון גליקען פון האמעלן.

טרעפן מיט משיח, אזוי עס איז נישט געווען בלויז קיין ליטערארישע, עס איז אויך געווען א היסטארישע פענאמען, און אנדערע שרייבער האבן וועגן דעם אויך געשריבן.
יא, שלום, דאס איז נישט קיין פראגע, ווייל כ'מיין אז ס'איז מיר האבן נישט אן ענטפער אויף דעם שטעל איך עס נישט א פראגע נאר כ'וויל נאר זאגען אז ס'איז זייער אינטערעסאנט אז אין פאריז איז די איז די מעדעם ביבליאטעק אזוי טעטיג און ס'טוט זיך אזויפיל מיט אידיש ווען טאקע ווי די זאגסט איז איז דאך דא נישט אזא גרויסע צאל אידן און מ'ווייסט דאך אז אין פראנקרייך איז

איך מיין איך האב א טעאריע עפעס צו טון האט דאס מיט דעם יצחק ניבורסקי וואס קען מען זאגן וועגן אים? וואס קען מען נישט זאגן וועגן יצחק ניבורסקי? איך האב דעם פארבייגייענדיג דערמאנט אז זיין שנור מרים טרין איז איינע פון די רעדאקטארס פון דעם נייעם בריוו אויסטויש צווישן מרדכי שטריקלער און ה' לייוויק, און מען קען דערמאנען אז זיין אייניקל איז איינע פון די שטערנס, איינע פון די סטארס פונעם אידישן פילם מנחם. און אבער וואס איז וויכטיג צו זאגן אז כאטש ער איז שוין איצט דוכט זיך אויף פענסיע אבער געבליבן זייער אקטיוו איז יצחק ניבורסקי א געבוירענער אין ארגענטינע, זיך אויסגעלערנט יידיש אינדערהיים און אויך אין די דעמאלטדיגע זייער וואונדערליכע יידישע שולן, וואו אפילו די, האט ער מיר געזאגט, די קינדער פלעגן צווישן זיך שפילן אויף יידיש, אזוי אינטענסיוו איז געווען די יידישע אטמאספערע.

מאיר דוד איז אליין א סטודענט פון נבראסקע. יא, איך האב אים היינט זיך געלערנט מיט אים, זייער אינטערעסאנט, אויב מען איז עפעס אינטערעסירט עמיצן אין לינגוויסטיק האט מיך האב איך זיך אויסגעלערנט אסאך פאקטן וועגן מארפעמען.
נו, און צום סוף וויל איך זאגן אז איינמאל ווען איך בין געווען אין פאריז איז ערשט געווען ארויסגעקומען זיין נייע, זיין צווייטע, זיין צווייט ווערטערבוך, דאס ערשטע ווערטערבוך וואס ער האט ארויסגעגעבן און דאס איז געבליבן וויכטיג ביזן היינטיגן טאג, ארויס אין די ניינציגער יארן איז געווען די ווערטערבוך פון לשון קודש שטאמיגע ווערטער אויף אידיש וואס אן דעם קען מען זיך נישט רירן ווען מען וויל שרייבן אדער אפילו ליינען אויף אידיש ס'איז אויסגעצייכנט ס'איז א אידישע מען קען זיך אויסלערנען פון דעם אידישקייט פשוט ליינענדיג די אינסן. מיט א עטליכע יאר שפעטער איז ארויס זיין אידיש-פראנצייזיש ווערטערבוך וואס איז געווען, מ'האט גלייך פארשטאנען אז דאס איז דאס בעסטע צוויי שפראכיג אידיש ווערטערבוך וואס עקזיסטירט אין דער וועלט. האב איך אים געזאגט אמאל אין פאריז, יצחק!

פון אינדיאנא אוניווערסיטעט אין צוויי טויזנט דרײַצן און דאס אלס האבן מיר צו פארדאנקען יצחק נבולסקי. און אונזער גליק, אונזער גליק וואס איר האט געטאן די ארבעט מיט חיים באכנער.
יא, א דאנק שלום, און א דאנק פאר דיינע רייד וועגן די ביבליאטעק, איך האב יעצט באשלאסן אז איך וועל פארען קיין פאריז אין יאנואר, איך דארף זיין אין ישראל וועל איך זיך אפשטעלן אין געבען א קוק אויפן מעדעם ביבליאטעק אין יאנואר אם ירצה השם. זייער שיין. פאר געזונט.
פארט געזונט און איר פארט געזונט קיין פאריזש גיט איבער א גרוס אלע אידישיסטן דארט און אלע ניט אידישיסטן אלע העברעאיסטן אבי איר גיט איבער גרוסן פאר אונז אין פאריז. און מיט דעם פארענדיגן מיר אונזער היינטיגע פראגראם, איך באדאנק אייך שלום בענפעלד און לאה שפורער לעוויט, און פריער שלום בערגער. זייט געזונט ליבע צוהערער. א גוטע נאכט. פנים צוויי ווי ניט פארשטיין צו האבן ברוגז אויך די אלמן.